Salut! An häerzlech wëllkomm bei Luxplay! Weess de wat mer wierklech schonn laang net méi haten?
Pizza! Nee, dat och, mee nee, Videospill-technesch gesinn.
Al Spiller! Genau!
Detroit Become Human huet de Studio Quantic Dreams hir Visioun vun der Zukunft op d'Spiller lassgelooss. An ob déi net scho sou bëssen ageracht ass, déi Fro huet sech d'Esther fir iech gestallt.
Haut presentéieren ech iech e Spill wat mir extrem um Häerz läit, an zwar Detroit Become Human. Wéi d'Mido an den Danilo schonn ugeteased hunn, ass d'Spill vum franséischen Entwécklerstudio Quantic Dreams an ass 2018 op de Marché komm. De Regisseur vum Spill ass den ëmstriddenen a genau esou bekannte David Cage, deen och Regie bei Spiller wéi Fahrenheit, Heavy Rain a Beyond Two Souls gefouert huet. Detroit Become Human spillt, wéi den Numm et verréit, an der Stad Detroit. Mir hunn d'Joer 2038, d'Mënschheet huet et gepackt an d'Technologie ass endlech souwäit, datt Androide kënne genotzt ginn. Androiden, déi net nëmme wéi Mënschen ausgesinn, mee och esou kléngen, sech beweegen an behuelen wéi mir. Erschafen, fir eis am Alldag ënnert Äerm ze gräifen an deen een oder anere méi onbeléifte Beruff ze iwwerhuelen. Dat kann net gutt ausgoen. Wat denkt Dir? Dir spillt dräi verschidde Storye vun dräi verschiddenen Androiden, de Connor, den Detektiv, Marcus, soe mer de Butler, an d'Kara, d'Hausfra.
Dräi ënnerschiddlech Ausgangssituatiounen, domat een och genau gesäit, wat an Detroit vir sech geet. Villäicht gesitt Dir eng Stad ganz no virum Ënnergoen, villäicht eng Stad mat erfolgräichem Fortschrëtt. Eis Zukunft, d'Schicksal vun Detroit läit an Ären Hänn. All Decisioun, déi Dir trefft, verännert de Laf vun Ärer Geschicht. Bei Detroit kann all kleng Entscheedung eng grouss Konsequenz mat sech droen. Déi wäert op d'Prouf gestallt ginn, Dausende vun Entscheedungen, honnert an eent Endings, do geet eng Kéier duerspillen definitiv net duer. D'Spill ass en narratiivt Spill mat multiple choices, dat heescht Dir laaft ronderëm, hutt vill Conversatiounen, musst Quicktime-Events meeschteren a wéi schonns erwäänt, Entscheedungen treffen. Domat een dann een Iwwerbléck huet, wéi eng Weeër an Decisiounen ee schonns getraff huet, huet een no all Kapitel dann och een Chart. Do gesäit een da genau, wéi eng Decisioun zu wat gefouert huet a wéi vill verschidde Weeër an Endings et ginn fir dat jeeweilegt Kapitel. Mega cool, nee?

An? Hutt Der se erkannt? D'Musek, an natierlech eng Geschicht, déi besser net hätt kéinte geschriwwe si mécht dat Spill einfach, ech kann et net aneschters soen, mee et mécht et einfach zu engem Meeschterwierk! Detroit ass ee vun deene beschte Spiller, déi ech jee gespillt hunn. Emotiounen, sou vill schwéier Entscheedungen, déi een ongelunn wierklech zum Nodenken animéieren. An dat ass genau de Message vun deem Spill. Verschidden Zeene si vläit bëssen theatralesch duergestallt, mee menger Meenung no genau op de Punkt. Soll een nodenken, sech Froe stellen a vläit dat eent oder anert, wat am Spill geschitt, hannerfroen. Doduerch datt d'Spill dann och wierklech fantastesch ausgesäit, vill Léift am Detail stécht an d'Charakteren esou lieweg sinn, mécht et einfach nëmme Freed seng Zäit domat ëmzekréien. Ech hu warscheinlech schonn gefillt 20 mol d'Spill duerchgespillt, a bei all deenen Endings wäert ech et och nach e puer mol maachen. So, a lo hunn ech iech genuch dovunner erzielt. Iwwerzeegt iech einfach selwer a maacht är ganz perséinlech Rees an d'Zukunft. Dir wäert et sécher net bereien. Mir sinn déi Androids zum Schluss vu menger Geschicht richteg un d'Häerz gewuess.
Lo reese mär nach vill méi an d'Vergaangenheet. Genau, am Joer 2000 ass mat Star Wars Jedi Power Battles sou klengen Nischentitel erauskomm, deen awer eng net manner bedeitend Fanbase huet. A mir verroden elo op dee Remaster wierklech seng Credits derwäert ass.

Do hu Star Wars Spill an alle Faarwen a Formen existéiert. Zumools d'Prequel Trilogie ass regelrecht verwinnt gin mat Spiller an huet nieft Klassiker wéi de Battlefront Spiller eben de Star Wars Jedi Power Battles hervirbruet. Am Joer 2000 ass d'Spill fir Playstation 1 a spéider fir den Dreamcast erauskomm. Elo ass et den aktuellste Remaster vun Aspyr déi jo mëttlerweil als de Star Wars Remaster Studio bekannt sinn. Mee ob dat Spill gutt gealtert ass, Espire sech mol e bësse méi Méi ginn huet an ob d'Leit endlech ophalen de Star Wars Episode I ze haten, dat zéie mer eis elo op d'Long. Star Wars Jedi Power Battles ass e klasseschen Beat 'em up mat Platforming Sequenzen. Dat heescht dir schnetzelt iech duerch Géigermasse fir Punkten ze sammelen an versicht mat Power Ups voll gepumpt iech nach méi krass ze man. Dobäi gëtt zum Beispill äert Liewen total regeneréiert oder Äert Laserschwert gëtt, boah, wéi soll ech dat elo soen? Äert Laserschwert gëtt verlängert, esou domat der halt Är Géigner besser treffe kënnt.
Hey du, jonken Jedi, wat läit Dir um Häerz? Ah, ech weess och net. Ech hunn am rotlicht Milieu vu Coruscant e puer Sithen, déi ech muss bekämpfen, mee ech kréien et net hin. Mäin Laserschwäert ass einfach net laang genuch. Ech, ech kommen net drun. Do hu mer genau déi richteg Léisung fir dech. Jo, wat dann? Mat Skill Point extra grouss. Kanns och du lo däi Laserschwert verlängeren.
Okay. Oh yeah!
Bei de Plattformsequenzen musst der halt, jo wéi den Numm et seet, iwwert verschidden Hindernisser sprangen. An dobäi am beschten net eroffalen. Wat allerdéngs duerch déi dach verstëbste Steierung an dem Geballers vun de Géigner heiansdo mol guer net sou einfach ass. De Schwieregkeetsgrad ass op Jedi Knight och net sou ohne, do recommandéieren ech definitiv mol op einfach ze starten fir awer e gewësse Feeling fir d'Spill ze kréien. Wéi der warscheinlech elo scho gemierkt hutt, baséiert d'Spill um Star Wars Episode I, The Phantom Menace, a sou kënnt der sou zimlech als bal alles vu Charakter spille wou am Film dran ass. Dat geet vun den Helden wéi dem Obi-Wan Kenobi, Qui-Gon Jinn oder Mace Windu Bis bei déi Béis wéi den Darth Maul oder Kampfdruiden. An och do muss ech soen, ee also e bësse méi flénk kéinten sech déi Charaktere scho steieren. Ech mengen, dass e Kampfdruid oder e Mënsch wéi de Captain Panaka träge gesinn, dat mécht Sënn, ass cool, kommt scho mat erkloer. Mee dass en Jedi sech virum Kampf sech gefillt en All-You-Can-Eat-Chicken-Wings-Marathon beim Coyote gënnt, sou dass en nach gutt d'Panz voll huet, jo also dat ass. Not the Jedi way. Allgemeng muss ech soen dass ech de Gameplay als méi zackeg a méi flott an Erënnerung hat. Jo ech si sou al, jo ech hunn d'Spill als Kand gespillt, keng weider Fro méi wann d'Schlift. Et mierkt een halt schon dem Spill säin Alter un an ech hätt mer virun allem do gewënscht dass S-Bayer do méi ging upassen. Bon ok, immerhin kënnt och Blasterschëss zeréckprallen loossen, jup dat ass keng Erfindung vun de Karl Kestis Spiller. Dir hutt och alternativ Spillmodi wéi e Survival Mode, E Level wou deis Droidika dierf mol uerdentlech d'Sau raus loossen. An eng Course wou absoluten totale fucking Bullshit ass an et verdéngt huet aus dem Jar Jar Binks seng verfickte Prostata-Ënnersichung ze verenden. Woohh! Lo wees ech erëm wisou ech kee Retro Reviewer sinn. Ah jo, en Couch Co-op wou der entweder zesummen oder géintenee kënnt spillen ass och mat dobäi, mee boohh ey déi fucking Course! Storytechnesch gëtt halt d'Geschicht vun Episode I noerzielt, allerdéngs ausser dem Intro sou zimmlech ouni Kontext. Ech menge kloer all Level fänkt mat engem zum Beispill beschützen Jar Jar Binks oder rett Queen Amidala un. Ween de Film allerdéngs net gesinn huet, bon, un dëser Plaz emol Hallo, stoppt de Video, maacht e Star Wars Marathon an komm erëm zeréck, wäert Absolut kee Plang u wat leeft an wisou sech do Leit mat Rave-Staangen zerfachen, jo dat erkläert d'Spill dann och net. Vun de Locations hier hutt der all déi wichteg Momenter aus dem Film an den original Soundtrack léisst de Star Wars Feeling eriwwerkommen. Star Wars Jedi Power Battles ass a mengen Aan leider net gudd aal ginn. Sécherlech, et ass net dat Allerschrecklechste vun der Welt, ech menge mir sinn hei wäit vun engem Superman 64 ewech, awer ech fannen et muss ee scho gutt Gedold mat erabréngen, wann een dat wëll nei entdecken oder eben nohuelen. Ech hat och deen een an anere Bug, a leider huet fir mech Espire dat gemeet wat se ëmmer man, mir poléieren nëmme ganz e bëssen an voilà, Sue Wandschlift. Dass vun Ufank un alles fräigeschalt ass, erméiglecht engem op d'mannst emol alles direkt kënnen ze gesinn an op Level 1 als Darth Maul ze düsen. Immerhin kënnt der dann déi, déi et net wësse beléien a weisen, wat fir en Hardcore Gamer dir sidd. Ech jugéieren iech net, versprach. Puh!
Dat war mol eng Folg. Wem sees de s?
Mir sinn an d'Vergaangenheet gereest, mir sinn an d'Zukunft gereest. A lo an der Géigenwart si dir gefrot. Genau, domat mer nämlech weiderhin esou Episode kënnen erausbréngen, wou mer iwwer al Kamelle schwätzen, brauche mer schonn e cleveren Numm. Demnächst wäert e Post kommen an da kënnt dir voten. Wann net demnächst, mee elo, kënnt eisen Ciao!